Grazzi lil Anne Marie u lil Claire tal-istedina u kont se nibda ngħid li daqsxejn kommoventi għax kif forsi tafu irtirajt u issa din hija l-ewwel lecture li qed nagħti bħala anzjan irtirat. u eh, ukoll eh, għandi emozzjoni oħra għaddejja għaliex lilkom il-koll nafkom bħala studenti, imissa qed nindirizzakom bħala professjonisti. U allura, eh, taf inti hemm ċertu sodisfazzjon li tara isu l-frott tax-xogħol eh, tant sabiħek. Eh, inħeġġiġkom ħafna li li tagħmlu li pjaċir kbir li tinterrompuni u saqsuni waqt li għaddejja s-sessjoni. Forsi mhux daqshekk eleganti għal recording, imma min ikun qed jisma' recording biss biss, probabbilment għandu l-istess diffikultajiet jew viċin tagħhom ta' min ikun qiegħed isegwi. U li li tgħinuni biex eh, inkompli isu eh, ċerti affarijiet li forsi minn għalija u maċari, eh, tatuni ċans aħjar biex nispjega b'mod iktar insomma eh, ċar. Tajjeb, mela ħalli ma nitilfux żmien u nibda mill-ewwel. Uħut minnkom daw l-idejat semmawhom pratikament eh, kif se ngħidhom. Oħrajn forsi eh, mhux daqshekk li huma ikbar. Eh, hawnhekk jiena naturalment però simplifikajt ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Jiġifieri għalhekk importanti anke li wieħed isaqsi għax ippruvajt nagħmel bilanċ. Eh, ovvjament żammejt frasi dak il-headings li għajt sillabu. Eh, u allura provajt inżomm bilanċ bej isu l-minimu li wieħed ikollu bżonn biex jifhem il-materjal u anki biex jaddieħ lit-tfal eh, l-istudenti. U naturalment, f'naqbat najt, l-esiġenzi tas-suġġett illi kif tafu mhuwiex wieħed daqshekk sempliċi. U allura il-termini illi tajtuni biex nispjega bażikament b'xi eċċezzjoni żgħira kollha jidħlu taħt il-kappa tas-sintassi. Eh, għalhekk jiena l-preżentazzjoni hawnhekk se jagħtilha s-sintassi. Tajjeb, ħalli nibdew mela. Eh, x'inhi s-sintassi? l-istudju ta' kif il-kelliem jaqgħad il-kliem flimkien biex joħloq sentenza. E, isu l-ideja bażika hi li qed impoġġu kelma ma' kelma oħra. E, però hemm orizzont fiha di, jiġifieri minix qed ngħajjat wisqux. Hemm orizzont, jiġifieri kelma ma' kelma oħra kif? Kelma ma' kelma oħra fil-kuntest ta' sentenza. Eh, ġviri, meta najdu, meta najdu sintassi, mill-ewwel naħsbu fis-sentenza, bażikament, eh, ġviri, qed nistudjaw il-modi differenti li għandu għad dispożizzjoni tiegħu il-kellim biex Kliem singoli, kliem individwali, ipoġġihom flimkien f'messaġġ skont dak illi jrid jgħid. Mela, issa, allura issa mistoqsija, allura x'inhi s-sentenza? U għawk issa l-affarijiet isiru iżjed diffiċli. Is-sentenza hija sekwenza ta' kliem li l-kellim nattiv iħoss bla ma jaf preċiż kif u għaliex. Naħseb l-istampa qed tagħtili biċċa mill biċċa mill mill dak li qed nikteb hawn, dak li ktibt. Eh, mela, bla ma jaf preċiż kif u għaliex eh, li tifforma eh, espressjoni sħiħa. Mela, sekwenza ta' klim li tifforma espressjoni sħiħa. Issa wek jekk ma konniex nafu x'jiġifieri sentenza, eh, qed nużaw espressjoni sħiħa u wkoll eh, xi tfisser espressjoni sħiħa. Għandna problema, għandna problema ta' ċirkolarità. Qegħdin issa nippruvaw nispjegaw terminu. Imma b'terminu ieħor li wkoll għandu bżonn jiġi spjegat fil-fatt, Għandna nibdew bl-eżempju. U għandna hemmhekk il-qattusa qablet il-ġurdin. Min jafni fil-klassi jaf bil-qtates u bil-qtil u bil-qbit u bil Fil-fatt, eh, biex tispjega anki verb tranzittiv, eh, il-kuntest ikun violenti ħafna drabi. Mela, eh, nara ftit, għaw kalli fwaħiltin, mux għati għom dizom. Mela, issa ħan nippruvaw allura nifmu xi ġifieri espressjoni sħiħa. Din l-espressjoni sħiħa fis-sens li nixtiequ eh, nfissru bħal per eżempju il-qattusa qabdet il-ġurdin, hija differenti minn sempliċi lista ta' kliem kwalunkwe qattusa, ġurdin, dundjan, qabdet, telaq, Eh? Issa ok, xorta għanna problema, ma ġveri qed nifmu li altru tajt il-qattusa qabdet il-ġurdin u altru najt qattusa, ġurdin, dundjan, qabdet, etc. Fl-istess ħin imma għanna diffikulta fuq xi ġifieri sħiħ. Mela, minn xiex ġejja din id-differenza fil-ġudizzju tal-kellim u ġejja bażikament mill-intonazzjoni. Rajt issa hawnhekk irridu nifmu. Jekk nippruvaw naqraw żewġ sekwenzi kif kieku jgħidhom il-kellim nattiv, anki jekk ma nagħtux kas it-tifsira, ninnutaw differenza naħseb dik kwalitattiva. Intom qegħdin taraw għal kelma kwalitattiva Għax bl-istampa, bil-ritratt tiegħu mhux mhux qed nara. Elmer, inti ma sax neħħi il-xismu. Notaw differenza kbira għandna miktub. Eh, kbira, all right. Notaw differenza.
Intonazzjoni, semmek aħna għandna. Le, le, il-kelma kbira edha tiġi qed tkun mottija mill minn xismu ta'kom għaw, minn ritratti ta'kom bażikament. Eh, naħseb tista' tagħmilhom minimize, iċċekkinhom jew taħbihom. Iva, eh, all right. Għalli inti memx għalfej tibqa tara, iva. issa mux ma tibqa tara l-uċuħ. Iva, iva, all right. Grazzi, grazzi, jekk għadni kem għamilt. Thank you. Mela, mela, għedin najdu illi din id-differenza fil-ġudizzju tal-kellim illi dik li sejjaħni la sentenza jiġġudika li sħiħa, imma l-lista ta' klim jiġġudika li lista hija mill-intonazzjoni. Il-kantilena partikolari fil-vuċi li takkumpanja kull waħda mis-sekwenzi ta' kliem aħna u nippronunzjawhom. Issa, di din l-imbirka eh, intonazzjoni, it-trabi u anki il-pezz tagħna l-annimali jifmuha din l-intonazzjoni, jifmuha xi tfisser ħafna qabel ma jitalmu it-tifsira tal kliem u hawnhekk inħobb nagħti eżempju min jiftakarni fil-klassi jiftakru dan l-eżempju. Immaġina li jiena għandi pet kelb jew qattusa u qed inkellimha l-qattusa u qed ngħidilha ara ah, frixi kemm inti gustuża, kemm nixtieq naqlalek għajnejk u naqtalek dembek u kemm nixtieq niġbidlek is-suf u nittifulek kollu. U l-qattusa naturalment tiġi biex noqgħod immellisa. Ovvjament il-qattusa mhix qiegħda tifhem il-kliem, imma qiegħda tifhem qiegħda tieħu dik il-kantilena tal-vuċi eh, assoċjata ma' ċertu tifsir. Ehm, Iżjed. Issa, Problema oħra, eh, aħna xin is-sentenza fid-dawl tal-lingwistika kontemporanja ippruvajna natuha definizzjoni skont il-forma tagħha, forma sħiħa, e, forma, forma identifikata bl-intonazzjoni. Tradizzjonalment, is-sentenza wieħed jiddefinija billi jgħid e, li tesprimi ħsieb sħiħ Imma ħsieb sħiħ ukoll hemm problema kbira fiha biex eh, jekk ngħidu s-sentenza hija sekwenza ta' kliem li tesprimi ħsieb sħiħ. Kelma waħedha tesprimi ħsieb sħiħ, eżempju ta' nuħu il-kelma jinnaf dundjan, ma jiġinix frasi dundjan bla saqajn jew bla alla jew bla munqar. imma naħseb f'dundjan sħiħ. Allura x'inhi d-differenza bejn is-sħuħija tal-kelma dundjan u s-sħuħija tas-sentenza eh, x'kienet qabel hawn eh, għattusa qabdet il-ġurdin. Għandna problema. Il-problema hi illi għandna l-aspett tal-forma, l-aspett formali u l-aspett tat-tifsira, l-aspett semantiku. Issa daw fil-verità huma intrinsikament marbutin ma' xulxin. Imma fis-sintassi biex inkunu nistgħu nimxu fl-analiżi tal-lingwa, nippruvaw nifirduhom kemm jista' jkun il-forma u t-tifsira. Eh, eh, allora x'inhi din id-differenza? Jiġifieri meta jiena qiegħed nibbaża id-definizzjoni ta' sentenza fuq l-intonazzjoni għat niġġudika il-forma tas sekwenza tal-klim. Iqat najt illi din is-sekwenza ta' klim partikolari għattu saqbdet il-ġurdin għanda forma kompleta, għandha forma sħiħa. Minix qed ngħid qed tesprimi ħsieb sħiħ, eh? għandha forma kompleta. Qed nitkellem fuq is-sura tagħha bħala għaqda ta' elementi u kif jitqedu flimkien. Inti meta ngħid eh, tesprimi ħsieb sħiħ, qiegħed b'xi mod ngħid xi ħaġa eh, fuq it-tifsira tagħha. Nittama illi, illi daw il-kunċetti eh, ikunu iktar ċari issa meta nibdew deħlin fis-suġġett nkunu qegħdin napplikaw. Eh, eh għawek qed ngħid jiġifieri il-forma u t-tifsir fl-aħħar mill-aħħar għandu xaqsmu intimament ma' xulxin, sewwa, imma fl-istudju sintattiku nippruvaw niffukaw kemm jista' jkun fuq il-forma tal-lingwa u mhux sira tagħha. Eh? L-intonazzjoni tajdinna li sekwenza partikolari ta' klim tifforma xi ħaġa sħiħa. Huwa fenomenu akustiku li għandu x'jaqsam mal-forma tas-sentenza u mhux mat-tifsira tagħha. Prof.
Aha. Għax anke naħseb li jekk nagħtu iżjed attenzjoni lit tifsira flok lil forma, inkunu iżjed qed immissu mal-prammatika le flok mal eh, semantika. Eh, il-prammatika tintroduċi mbagħad livell ieħor għax inti Ħa nweġbek malajr, Massimiljana, grazzi ta' din il-mistoqsija. Aħna meta ngħidu t-tifsira ta' kelma, per eżempju, xiġifieri il-kelma ġurdin. Annimal berba saqaj b'dembu twil illi ħafna tfal żgħar iħobbu jkollhom bħala pets, imma l-kbar jabborruh u jistmerruh, jippruvaw joqtluh, eċċetera, pereżempju, sewwa, mela dik hija isu t-tifsira semantika tal-kelma ġurdin. Imma issa ħantik eh, eh, kuntest ieħor. Ehm, per eżempju, eh, jekk jiena jekk jiena ngħidlek xi ġifieri il-kelma il-kelma sħana, inti tirrispondini bit-temperatura bla bla bla. Issa, jekk jiena qiegħed fl-eqqel tax-xitwa u xi ħadd toġbu iħalli t-tieqa miftuħa u dieħel riħ kiesaħ qed ixoq il-għadam, sewwa, u jiena f'dak il-ħin ngħidlu għaj ma xi sħanaw. Ovvjament hemmhekk qiegħed nu qiegħed nilgħab bil-kliem. Jiena m'iniex qiegħed nuża t-tifsira semantika tal-kelma sħana, imma qiegħed nuża qiegħed nagħmel eh, x'naqbad ngħid livell ta' tifsir li huwa l-ironija, ġifieri jiena mhux sħana hemmhekk li tajt imma barti xoq il-għadam, imma qed nuża l-ironija biex inkun iktar effettiv. Dik tiġi t-tifsira prammatika differenti mit-tifsira semantika. Qegħdin niftehmu x'taħsbu. Huwa ċar l-eżempju Iva, u anka fil-kas li biex nerġa' mural tal-ġurdin li semmejt. Inti semmejt il-ġurdin u tajt it-tifsira speċi tiegħu eh, ta' xwieħed jifhem meta jgħid eh. ġurdin. Issa aħna nafu li daħlet ukoll fil-lingwa tagħna il-kelma ġurdin li tirreferi għal ġurdin tal-kompjuter ngħidlu jien, f'dak il-każ hemmhekk ukoll jidħol

Tajjeb. Mela, allura issa isu għandna biżejjed armi fidejna biex nibdew nattakkaw it-topics illi illi illi għandna hemmhekk insomma fis-sillabu. Ovvjament jiena minix qiegħed nippretendi li intom daw l-idea tadduhom li tfal fil-klassi kollha almenu f'dan il-din il-format. Imma tajjeb illi bħala liema intom ikolkom eh, ħakma ta' dak tal-kunċetti li hemm wara dan li se ngħidu issa. Eh? U allura nibdew bis-sentenza sempliċi. Mela, il-kellim jaf il-lingwa nattivament u jaf meta jiltaqa ma' sentenza u mhux ma' lista ta' klim. Jaf, konvint u l-kellim bħala kellim nattiv. Issa, però, eh, mhux biżejjed li ngħidu iva din il-sekwenza ta' klim hija sentenza. Għaliex hemm tipi differenti ta' sentenzi, sentenzi sempliċi u sentenzi kumplessi biex nibdew bl-ewwel bl-ewwel eh, asma. Allura, x'inhi sentenza sempliċi? Sentenza sempliċi għandha essenzjalment żewġ partijiet. Għandha suġġett u għandha predikat. Eh, ekku. Eh, issa, allura, issa x'inhu s-suġġett? Is-suġġett huwa magħmul minn frażi nominali hemmhekk imqassar FN, inti l-predikat u hawnhekk għandna issa nibdew nikkomplikaw. Il-predikat jista' jkun jew verbali jew mhux verbali. Ħanibdew ħaġa ħaġa. Il-frażi nominali bħala suġġett. u di tista' tkun ta' diversi tipi. Per eżempju nom waħdu, Attusa, qabdet Ġurdin. Jew nom propju, Haley, rat Ġurdin. Nom definit, il-qattusa qabdet Ġurdin. Nom bil-pronom memus, oħti rat Ġurdin. Ma hu mkwalifikat bl-aġġettiv, it-tifla l-kuraġġuża rat Ġurdien. U nibqgħu sejrin issa nomi koordinati, tifla u tifel raw Ġurdien. Ara, daw kollha minkejja li huma differenti minn xulxin, kollha għandhom komuni li huma frażi nominali edha bil-funzjoni ta' suġġett ta' sentenza sempliċi. U tant possibilitajiet oħra, ġviri, nistaw nitkelmu eh, jinna ġurnata sħiħa fuq it-tipi differenti ta' frażijiet nominali li jista' jkollna, inklużi frażijiet nominali li ġofijom ikollhom anki sentenza subordinata, per eżempju, eh, ma daka mhux se nitkellmu fuqhom issa ħalli eh, konna idea xi iżjed ċari. Issa il-predikat verbali, aħna għadna l-predikat jista' jkun verbali jew mhux verbali. Ħa nibdew bil-predikat verbali. Essenzjalment, il-predikat verbali huwa magħmul minn frażi verbali waħda FV. Mela, allura, fil-frażi verbali jista' jkollna daw li xtalaw f'salt. Suppost talaw bil-float in. Insomma, sa paċenzja. Mela, fil-frażi verbali jista' jkollna verb wieħed waħdu. Per eżempju, inqabad, il-ġurdin inqabad. dik hija huwa predikat verbali. Imma jista' jkolli wkoll predikat li fih għandu frażi nominali. Abdet il-ġurdin, il-qattusa abdet il-ġurdin. Jista' jkolli wkoll iktar minn verb wieħed fil-frażi verbali, per eżempju, il-qattusa reġat bdiet tipprova tigref it-tapit. Issa hawnhekk ikolli nistqar illi dan huwa xogħol Eh, waħed mill-areas illi eh, bħalissa qed ikunu riċerkati fil-Malti saret kenna artiklu u saret teżi u hemm xi żewġ artikli oħra fuq hekk. L-analiżi għadha mhix ċara għal kollox di tagħha dan il-fenomenu. Eh, reġgħet bdiet tipprova tigref it-tapit. Hemmhekk għandi frażi verbali waħda jew hemm xi ħaġa oħra għaddejja. Il-probabbiltà li hemm ħafna kumplessitajiet għaddejjin li mhux se nidħol fihom hawnhekk. Eh, imma għall-iskopijiet tagħna eh, ħanieħu li l-qattusa reġa' bdiet tipprova tigre fit-tapit hija sentenza sempliċi għall-iskopijiet tagħna. Issa, predikat mhux verbali. U għawek issa eh, għanna u koll noqdu attenti għat-terminoloġija li nużaw, għax ħafna drabi il-terminoloġija nizbaljaw. Ma s-suġġett ta' sentenza ikun hemm espressjoni li mhux verb imma għaw sal-kruċjali għalla volja m'hemmx verb f'din is-sekwenza, is-sekwenza kollha tirċievi l-intonazzjoni ta' sentenza normali. Innutaw qed nerġa' mmur għall-kriterju tal-intonazzjoni. Per eżempju, ħuħ, perit. Il-Maltin huma konvinti mingħajr ma jafu għaliex illi s-sekwenza ta' żewġ kelmiet ħuħ perit hija sentenza sħiħa Brooke, l-iskola, l-istess. Eh? Żewġ kelmiet waħda minnhom bl-artiklu, sewwa, u aħna konvinti li dik hija sentenza sħiħa. Eh? X'qed ikkonvinċina l-intonazzjoni, jiġifieri ħuħ perit qed inti intonazzjoni daqs li kieku kienet ħuħ qabad il-ġurdin. l-istess intonazzjoni preċiż. Eh? Hija l-intonazzjoni li qed mexxini bħala kelli nattiv. Issa dak kien predikat nominali, perit u l-iskola. Jista' jkolli predikat aġġettivali, ommi għajjina. Eh? U hemm tipi oħra ta' predikati, per eżempju, jista' jkolli frażi prepożizzjonali, per eżempju, Mark, fuq il-bejt. Innutaw kull darba l-intonazzjoni qed tirrassikurani illi hawnhekk għandi sentenza sħiħa kompleta ma jonqosha xejn. Issa, mod fakultattiv Normalment, jista' jkollna espressjoni oħra bejn is-suġġett u l-espressjoni li mhux verb, imma din hija fakultattiva, pereżempju, flok ngħid ħuh perit nista' ngħid hu huwa perit. Flok ngħid Bruk l-iskola nista' ngħid Bruk qiegħda l-iskola. Flok ommi għajjina nista' ngħid ommi hija jew tinsab għajjina. Eh? Però dawn huma espressjonijiet fakultattivi għall-inqas fis-sentenza fil-forma pożittiva, għax imbagħad meta, meta din is-sentenza nbiddilha u nagħmilha mistoqsija, eh, jista' jkolli eh, eh, espressjoni, per eżempju, eh, Brook edha l-iskola. Fejn edha Brook? Hemmhekk ma nistax ngħid fejn Brook, Eh, irrid tgħid fejn qiegħda l-isfel, imma dak mhux se nidħol fihom hawnhekk. Eh, ja kwistjoni oħra. Mela, sissa rajna is-sentenza sempliċi li għandha frażi nominali bħala suġġett. Umbagħad bħala predikat jista' jkollha jew frażi verbali jew inkella frażi mhux verbali qed niġborha hekk dak il-mod. Issa, allura mis-sentenza sempliċi issa irridu ngħaddu għas-sentenza kumplessa. Jekk jogħġobkom nerġa' nfakkarkom min jixtieq isaqsi veru nuħu gost li tuni ċans biex nispjega ulterjorment. Is-sentenza komplessa. Issa, f'sentenza komplessa ikolli sentenza prinċipali flimkien ma' sentenza subordinata. Waħda jew jew anki iżjed. Eh? Tempju, il-qattusa qablet il-ġurdin li kien kiel il-ġobon. Din hija hawnhekk isa sentenza kumplessa. Kif naf li hija sentenza kumplessa, f'dal każ għax għandi bażikament żewġ frażijiet eh, verbali. Għandi qabdet il-ġurdin u kiel il-ġobon. Ma jistax ikolli iktar minn frażi verbali waħda f'sentenza, mela jekk hawnhekk għandi tnej, bil-fors għandi żewġ sentenzi. Tlaqt mix-xogħol malli saru l-erba. Eh? L-istess, sentenza komplessa. Tipikament, sentenza prinċipali tirċivi intonazzjoni li turik li tista' toqgħod waħedha. Per eżempju, jina nista' ngħid il-qattusa qabdet il-ġurdin full stop. Tlaqt mix-xogħol full stop m'għandix għalfejn inkompli. Eh? Dik hija s-sentenza prinċipali, għalmenu f'ħafna każijiet. Intri, sentenza subordinata ikun intonazzjoni li turik li ma tistax toqgħod waħedha. Per eżempju, li kien kiel il-ġobon. Eh, eh, eh, xi, eh, li kien kiel il-ġobon, xi, xi, tistenna xi ħaġa oħra. Ma li saru l-erba. Ara, ma nistax inħalliha waħedha dik. Eh? Ġifieri l-intonazzjoni hawn qed terġa' tgħinna biex niddistingwu bej sentenza prinċipali u sentenza subordinata fiħdan sentenza komplessa. Iżjed. Sta jkollna sentenza komplessa biktar minn sentenza subordinata waħda. Per eżempju, il-qattusa qabdet il-ġurdin li kien kiel il-ġobon. Meta reġa daħal fil-ċina, x'kellu ħafna ġuħ. Ara, u issa hemmhekk għandi sentenza kumplessa bi tliet sentenzi subordinati. U l-ħaġa affaxxinanti illi mill-bidu ta' dik is-sentenza kumplessa, il-qattusa qabdet il-ġe, sa l-aħħar biċċa, sa ħafna ġuħ, l-intonazzjoni l-intija hija preċiż bħala pattern tal-intonazzjoni li jagħti li sentenza sempliċi, il-qattusa qabdet il-ġurdin. Eh? Eh, native speaker jaraf dan il-pattern eh? u jserraħ moħħu tant tantu hekk, tantu hekk li jiena nista' anki nagħmel kliem jew ħsejjes li ma jfissru xejn u bl-intonazzjoni xorta qed infissir li qed ngħid sentenza, pereżempju, na ra ra ra ra ra. Nara, ra, ra, ra, ra. Ara, qiegħed nuża l-intonazzjoni ta' sentenza sħiħa biħsejjes li laqas biss jeżistu fil-Malti. Però l-intonazzjoni hija kompletament Maltija u tarfuha bħala native speakers. U allura Issa niġu għal tipi ta' sentenzi subordinati. Ma ninsewx mela illi kellna sentenza sempliċi versus sentenza kumplessa, iddistingwejna żewġ tipi ta' sentenzi sempliċi, dawk li huma verbali u dawk li mhumiex verbali, u tkellimna fuq sentenza komplessa li jista' jkollha sentenza subordinata waħda ġo fiha jew inkella anki iżjed. U issa allura wasal il-mument li nħarsu ftit lej tipi differenti ta' sentenzi eh, subordinati. Issa wek eh, interessanti illi għanna isu parallel bej il-partijiet ta' diskors u t-tipi differenti ta' sentenzi subordinati. L-ewwel net, f'ħafna lingwi għandna f'ħafna mhux f'kollha għandna erba tipi prinċipali ta' partijiet ta' diskors. Il-nom, il-verb, l-aġġettiv u l-avverb. F'ħafna lingwi daw insibuhom, però mhux fil-lingwi kollha, pereżempju fil-lingwi semitiċi u anke fil-Malti, fil-parti speċjalment semitika tiegħu, l-avverb huwa rari bħala forma. Eh? Eh, u hemm lingwi li addirittura m'għandhomx avverbi xejn. Jew hemm lingwi li m'għandhomx laqas aġġettivi, pereżempju. Eh, u allura mekkanizmi kif jesprimu kwalitajiet u manieri, eccetera. Fil-kas tagħna imma nistgħu ngħidu naċċettaw illi għandna daw l-erba tip, daw l-erba partijiet tad-diskors prinċipali. Naturalment mhux qed ngħid li m'għandniex partijiet tad-diskors oħra, eh, pal prepożizzjonijiet, interjezzjonijiet, eċetera, ma qed ngħid illi isom dawn huma l-erba eh, prinċipali. Għandek il-verb, għandek il-nom, eh, l-adġettiv u l-avverb. Issa, jekk il-verb eh, mux inħalluħ barra, ma ġifiri, eh, kif naqbat najt, tiku jħasra u kelli daqxej il-possibilta li nikteb, kont forsi nitkellem moment fuq il-verb bħala il-pern li fuqu iddur l-istruttura kollha tas-sentenza. Aħna mdorrijin, eh, per, per eżempju, aħna mdorrijin eh, natu importanza ħafna lil frażi nominali, speċjalment il-frażi nominali li tkun is-suġġett. Per eżempju, jekk jiena ngħid oħti, għal il-verb ma nistax ngħid qabad irid ngħid qabdet il-ġurdin, Ġifieri isu s-suġġett jiddetta l-verb kif għandu jkun. Eh? Ġifieri il-forma qabdet fis-sentenza oħti qabdet il-ġurdin tiddependi għalmenu hekk jidher kompletament mill-fatt li jiena żilt suġġett li huwa singular femminil. Kieku kien is-suġġett singular maskil kien ikolli qabad u kieku kien plural kien ikolli qabdu. U allura minn din il-perspettiva jidher li l-frażi nominali tas-suġġett isa qed tiddetta il-forma tas-sentenza. Ma fil-fatt mhuwiex hekk fuq livell iktar profond hija huwa l-verb, huwa n-natura tal-verb li jiddetta il-forma aħħarija tas-sentenza biex nantiċipa ftit. Per eżempju, jekk jiena jekk jiena ngħid eh, jekk jiena nagħżel eh, naf pereżempju il-verb mit, awtomatikament għandi post biss għal frażi nominali waħda li hija suġġett. Per eżempju, eh, mietet il-qattusa. Il-qattusa mietet. Ma, nistax ngħid il-qattusa mietet il-ġurdin, Biex jiena nesprimi relazzjoni bej żewġ frażijiet nominali, ikolli nażel bil-fors tip ta' verb li ngħidulu tranzittiv, bħal per eżempju il-qattusa qabdet il-ġurdin. Allura, fil-livell profond ta' kif aħna niffurmaw is-sentenzi, huwa l-verb l-għażla ta' qabad u mhux ta' miet, illi qed iħallini mbagħad ulterjorment nagħżel żewġ frażijiet nominali, eh, għax kieku għażilt miet kien ikolli post biss għal frażi nominali waħda. Eh. Allura, eh, dan biex ngħid biss, jiġifieri li l-verb, il-parti tad-diskors insejħu l-verb, għandha importanza straordinarja illi ma tikkumparax mal-partijiet tad-diskors l-oħra, sewwa. U allura jekk issa nħallu barra l-verb allura bħala l-pern tas-sentenza jibqanna tliet partijiet tad-diskors li huma in-nom, l-aġġettiv u l-avverb. U oħroġ il-għaġeb ma' kull waħda minn dawn il-partijiet eh, tad-diskors prinċipali jikkorrispondu tipi differenti ta' sentenzi subordinati. Mela, mannom l-adġettiv u l-avverb, mela sensibu issa sentenza subordinata nominali, sentenza subordinata aġġettivali u sentenza subordinata avverbjali. Issa daw hawnhekk naturalment hawn foresta sħiħa ta' possibilitajiet, jiena se nitkellem biss fuq fuq eh, jekk ikun hemm mistoqsijiet nħu gost anzi nweġibhom imma ħanżomma sempliċi għalissa mbagħad naraw daqsxi. Fil-prinċipju, dik il-kelma fil-prinċipju importanti għax meta niġu mbagħad assiju no fid-diskors attwali, hemm ħafna diffikultajiet, ħafna minnhom għadna ma nafux is-soluzzjoni tagħhom kif nanalizzawhom ukoll biex inkun onest. Għalkemm għamilt ħajti nanalizzhom daw is-sentenzi, nista' nistqar buċċi minn qudiem li hemm ħafna li ma nafux milli affarijiet li nafu fuq is-sintassi tal-Malti f'dan il-qasam. Mela, fil-prinċipju, kull waħda minn dawn it-tipi ta' sentenza subordinata tista' toqgħod flok il-parti tad-diskors korrispondenti tagħha. Mela, ħanibdew. Sentenza subordinata nominali. Eh? Flok il-frażi nominali ċajta fis-sentenza in-nannu qal ċajta. Araw, għandi ċajta, frażi nominali ċajta, eh, skużawni rrid ngħid ħaġa. Għalkemm ċajta hija nom, jiena xorta qed nuża terminoloġija frażi nominali għaliex eh, kif naqbad ngħid ah, min jafti tal-ġebra, għanna verji bil, ġifiri, veru li jien għammek etnajt ċajta bis, etnajt nom bis, imma slot huwa frażi nominali, per eżempju, jista' jkolli għal ċajta goffa. jew nkella għal ċajta li ma ddaħħax. Eh, ġifieri hemm ħafna possibilitajiet. Ġifieri veru li preżentement dik is-slot qed nokkupa b'nom biss, imma s-slot hija ta' frażi nominali bil-ramifikazzjonijiet kollha li jista' jkollha. Okay? Mela, mela jien għandi eh, frażi nominali f'dal-każ oġġett tal-verb għal, għal ċajta. Issa, flok dik il-frażi nominali ċajta, għara x'se jiġri? Għandi sentenza komplessa, in-nannu qal u flok ċajta issa għandi li l-qattusa qabdet il-ġurdin. Ġifieri, dik is-sentenza subordinata edha hemm timla is-slot fiħdan il-frażi nominali li qabel kienet qed timliha eh, nom qed timlih nom sempliċi. Okay? U għalhekk allura din is-sentenza nsejħula sentenza subordinata, sentenza subordinata nominali eh? li funzjonalment qiegħda flok non. Eh, skużaw. U għanna għallur din il-sentenza subordinata nomina li l-qattusa qabdet il-ġurdin. Innutaw illi l-intonazzjoni jew qed turini li eh, din eh, sentenza subordinata ma tistax toqgħod waħedha li l-qattusa qabdet il-ġurdin. Għankomplu bit-tipi l-oħra. Sentenza subordinata aġġettivali. Issa għandi frażi aġġettivali, l-istess, qed nuża eh, frażi aġġettivali u mhux aġġettiv, eh, għall-istess raġuni għax dawn huma variables u inti jista' flok sempliċi aġġettiv jista' jkollok ħafna affarijiet oħra eh, bil-funzjoni aġġettivali. Ir-raġel xieħ irrakkonta storja interessanti. Issa ra flok xieħ se nagħmel. Ir-raġel li kellu ħafna esperjenzi irrakkonta storja interessanti. U hawnhekk issa flok l-aġġettiv xieħ għandi is-sentenza subordinata li kellu ħafna esperjenzi. Sentenza subordinata aġġettivali. Qed insejħil aġġettivali purament għaliex qed tidħol flok frażi aġġettivali. Okay? U jonqosna eh, l-avverbjali issa. Issa daw, naturalment kifat, fil-Malti, għalmenu Malti semitiku, l-avverbi huma huma huma eh, rari, imma għanna xiftit, per eżempju, kmini, u qed nuża din, it-tfal qamu kmini. Eh, issa flok eh, l-avverb kmini, ndaħħal it-tfal qamu, ara flok kmini se ngħid biex imorru jistadu ma' sħabu. Mela, is-sentenza subordinata biex imorru jistadu ma' sħabhom ngħidu la eh, sentenza subordinata avverbjali għaliex għandha l-funzjoni ta' avverb. Toqgħod flok avverb. Naturalment għaw għażilt avverb sempliċi għaliex kif għadna eh, flok avverb sempliċi fil-Malti jista' jkollna ħafna affarijiet oħra, frażijiet prepożizzjonali, pereżempju, it-tfal qamu fis-sitta ta' filgħodu, fis-sitta ta' filgħodu hija frażi prepożizzjonali, imma bil-funzjoni avverbjali. Eh? Imma daka mhux se nidħol fihom għalissa jekk ma jkollix mistoqsijiet eh, fuqhom. Issa, innutaw illi meta konna qegħdin nagħtu daw l-eżempji ta' sentenzi subordinati, deru eh, xi konġunzjonijiet. Issa, tip ta' konġunzjoni, it-tip ta' konġunzjoni li ntqajna magħha sissa hija il-konġunzjoni subordinattiva. Eh? Sentenzi subordinati eh, ikollhom espressjoni eh, li tintroduċihom eh, u di tissejjaħ il-konġunzjoni subordinattiva. Innutaw eh, il-kelma konġunzjoni hemmhekk tfisser tip ta' għaqda. Qed naqqat xi ħaġa nikkonġunġi. Dal-każ naturalment qed nikkonġunġi sentenza subordinata ma' sentenza prinċipali. Għandna każijiet ta' sentenzi komplessi li ma jkollhomx konġunzjonijiet subordinattivi fihom imma dawk ħallejthom barra eh, naturalment f'dan il-livell nipprovaw nżommu l-affarijiet sempliċi kemm jista' jkun. Imma ma nistax ma ngħidix għax l-istampa li qed intikom hija stampa verament falsa tal-affarijiet. Mela, intqajna mal-konġunzjoni li u hekk għandna diffikultà għax il-konġunzjoni li tintroduċi kemm sentenza subordinata nominali kif ukoll sentenza subordinata aġġettivali. Naturalment, hemm metodi kif wieħed jiddistingwi bejnietom jekk jekk jkunx qed jintroduċi sentenza eh, subordinata nominali jew aġġettivali, ma dak mhux se nidħol fihom hawnhekk jekk ma jkollix mistoqsijiet fuq hekk. Eh, Bl-Ingliż huwa daqsxejn iżjed faċli f'dal-każ, f'dal-każ qed ngħid, eh, li tiddistingwi bej sentenza subordinata nominali minn aġġettivali, għaliex tipikament għalmenu f'ċertu varjetajiet ta' Ingliż, għal sentenza subordinata nominali jużaw that Per eżempju, I know that he came. Imma għas-sentenza subordinata ġettivali ikollok jgħidulhom WH, who, where, uh, what, which, eh, daw normalment, insomma, li diskutu. Fil-kastana, eh, daw il-kazijiet, fil-maġġoranza ta' kazijiet konna dejjem li kemm għal sentenza subordinata nominali kif ukoll sentenza subordinata aġġettivali. U mbagħad għandna konġunzjonijiet avverbjali, bħal pereżempju malli biex ma għandek għax, kif, meta, talli, eccetera. Daw kollha eh, introduċu sentenza subordinata avverbjali ta' ċertu tip, per eżempju biex tintroduċi eh, sentenza subordinata avverbjali ta' skop, eh, per eżempju, tela biex jilħaq jasal. Jew inkella għax tintroduċi sentenza subordinata avverbjali li tagħti raġuni għad bil-qeda għax għajja. Kif tintroduċi sentenza subordinata avverbjali ta' maniera, meta ta' ħin, eccetera, insomma, daw kollha hemm biżibilju minnhom daw. Issa, Sissa tkellimna fuq sentenza eh, kumplessa. Imma batana sentenza, issa s-sillabu jsejħela sentenza komposta. Jina, frankament, din it-terminoloġija komposta ma toġobni xej għaliex eh, xejn id-differenza bej kompost u kumpless. Eh? Eh, verament ma toġobnix, imma insomma, nkom is-sillabu. Jina nipreferi terminoloġija koordinata, sentenza koordinata. U raġuni illi sentenza komposta tkun mamula minn żewġ sentenzi jew iktar Eh, sorry, sentenza kumplessa tkun mamula minn żewġ sentenzi jew iktar waħda prinċipali u l-oħra jew l-oħrajn subordinati. Jiġifieri hemm differenza fl-status Mentri f'sentenza komposta jew koordinata, is-sentenzi eh, ikunu tnejn prinċipali anki iżjed jistgħu jkunu, jiġifieri jistgħu joqogħdu waħedhom u xort jitqisu sentenzi sħaħ. Per eżempju, it-tifla rat il-ġurdin u omma telat fuq is-siġġu. Ara, jiena nista' ngħid biss it-tifla rat il-ġurdien, full stop, jew inkella omma telat fuq is-siġġu, full stop. Eh? Ġifieri, l-status tagħhom ma jinbidilx meta jiena npoġġihom flimkien koordinazzjoni jew sfortunatament f'kompożizzjoni, eh? għalhekk ma nħobbiex din il-kelma komposta. Anyway, ġifieri dak imbagħad araw intom. Eh, sew, għanna nixtnajt iżjed għaw. Eh, fil-koordinazzjoni jew fil-kompożizzjoni, is-sentenzi jkollhom l-istess status waħda mhijiex sottomessa għall-oħra, mentri fis-sentenza komplessa, is-sentenza subordinata ovvjament hija eh, sottomessa għal prinċipali. Issa, u għawek u koll għanna l-konġunzjonijiet eh, relazzjoni bej sentenzi koordinati, eh, qed naqbes, sorry ftit, ħanna għax rid ngħidha. Relazzjoni bej sentenzi koordinati, minkejja li konna żewġ sentenzi u iżed bl-istess status, ej, faħe. Eh, minkejja, mela, qegħdin ngħidu fis-sentenza sentenzi koordinati jew komposti għandhom l-istess status it-tnejn huma prinċipali. Però minkejja dan, xorta jista' jkun hemm xi tip ta' relazzjoni bejniethom, per eżempju, jekk nieħdu tifla rat il-ġurdien u omma telat fuq is-siġġu, veru li jistgħu joqogħdu waħedhom iż-żewġ sentenzi, imma nnutaw li s-suġġett tat-tieni sentenza, omma, għandu referenza pronominali għas-suġġett tal-ewwel sentenza. Eh? Omma, eh? ġviri, om it-tifla. Eh? Ġviri, veru huma prinċipali it-tnej u allura f'ċertu sens huma indipendenti. Imma fil-kuntest mhumiex indipendenti għaliex biex nifhem omma, eh, irrid nifhem xem qabel. Eh, imma sintattikament xorta huma eh, jistgħu joqogħdu waħedhom. Okay, f'dan is-sens. Ejja, issa, nistaw nikkoordinaw kemm sentenzi sempliċi, bħal eżempju li rajna, kif ukoll sentenzi komplessi. Mela, l-eżempju li rajna kien it-tifla rat il-ġurdin u omma telat fuq is-siġġu. Eh? Issa se naraw eh, it-tifla li tħobb l-annimali, naraw għandi sentenza komplessa. Sorry, tifla li tħobb l-annimali rat il-ġurdin. Eh? It-tifla li tħobb l-annimali rat il-ġurdin. Sentenza komplessa. U omma telat fuq is-siġġu biex ma jiġix ma saqaja. U għawek sandi sentenza komplessa oħra eh, fil-ewwel każ it-tifla li tħobb l-annimali Ara, flok pereżempju għandi t-tifla kuraġġuża, flok aġġettiv għandi li tħobb l-annimali, mela dik hija sentenza subordinata aġġettivali. It-tifla tħobb l-annimali rat il-ġudin. Issa, u għamma telet fuq is-siġġu flok malajr, per eżempju flok l-avverb malajr għandi biex ma jiġix ma saqaja. U allura biex ma jiġix ma saqaja hija sentenza subordinata avverbjali qiegħda eh, flok avverb. Eh, fl-ewwel waħda għandi aġġettivali, fit għandi subordinata avverbjali. Subordinata avverbjali biex ma jiġix messaqajja. Qegħdin taraw kif l-identità x'tip ta' sentenza subordinata għandi eh, nasal għalih bis-saħħa tal- eh, ta' xin il-kelma bħalissa, ta' sostituzzjoni. Eh? X'nista' nissostitwixxi flok dik is-sentenza subordinata. Hm? Sfortunatament, ikollna każijiet fej sentenza subordinata nista' nissostitwiha kemm b'aġġettiv kultant kif ukoll b'avverb jekk mhux ukoll b'nom. Allora mbagħad jitlu kriterji oħrajn eh, tal-ġen, ġifier isu għandek foresta sħiħa ta' affarijiet. Mhux se nidħol Konġunzjonijiet koordinattivi issa, Aħna mdorrijin blu. It-tifla rat il-ġurdin u omma telat fuq is-siġġu. Imma għandna oħrajn. Per eżempju, it-tifla sejħet lil ġurdin. Imma omma qabdet xkupa. Ara, hemmhekk imma diġà turik x'inhu ġej. Ġifieri xi ħaġa opposta għal it-tifla sejjaħ lil ġurdin. Ejja jisa ħellu hi, ejja jisa mela le twerżi u xkupa biex nafġu. U jew, eh, tista' toqgħod magħna jew tmur għal rasek, ara. Ġifieri daw il-konġunzjonijiet għandhom dan l-effett illi dak li qed jikkonġunġu fil-prinċipju huma indipendenti minn xulxin, mhumiex sottomessi għal xulxin. Eh? Fil-fatt, jiena nista' ngħid tista' toqgħod magħna full stop jew inkella tmur, insomma, mbagħad tiġi mur, mur għal rasek. Eh? Ġifieri xorta jkun hemm xi tip ta' relazzjoni. Okay? E, hemm oħrajn e, konġunzjoni koordinattivi imma minix se nidħol fihom hawnhekk biex insommuha sempliċi. Iva, jew jew, jew taqdi dmirek jew titlaq issa stess. Ara, hemmhekk ukoll. Issa mbagħad eh, fil kieku jħasra kieku jħasra jkun ftit mistoqsijiet qabel ma naqelbu l-fol jew niġu għal affarijiet daqsxejn oħra komplikati, jkun tajjeb ħafna biex inkomplu niċċaraw ftit. Jekk hemm xi ħadd li għandu xi diffikultà veru nieħu gost jaħsra li eh, Iva, jekk hemm min jixtieq jagħmel xi kumment jew jistaqsi xi ħaġa, tistaw ta' ġviri, anka biex tiċċaraw forsi xi punti mill-li għamilna sissa.
Għamlu kuraċ ħasra, għallin tatuni okkazjoni nkompli nispiega ftit. Prof, naħseb id-diffikultà kif ħanaddu dan lill-istudenti li l-ideja ta' sentenza għal-jom illum il-ġurnata ma nafx hija Kważi, eh, kważi eh. ineżistenti għaliex anka fil-mod kif eh, jippreżentaw ix-xogħol tagħhom ma jarfux jagħmlu distinzjoni bejn meta qegħdin jitħattu u meta huma mistennija jkunu formali xridu hmm. jippreżentaw Mhm. Eh, xi ħaġa bil-miktub u mhux bit-taħdit, jiġifieri hemm inħoss li hemm hemm ġen isu sħiħ f'moħħhom għaliex lanqas eh, ħafna minnhom huma konxi tad-differenza bejn mhm. it-taħdit u l-kitba, sepp wara kemm se naslu magħhom mhm. biex nispjegaw kunċetti daqshekk Komplessi, ġifiri ma nafx ma nafx l-opinjoni ta' li moħra fi skejjel differenti. Mhm. Mhm.
Eh, jekk hemm xi ħadd li jesprimi ruħu qabel ma nwieġeb, eh, napprezza ħafna ġifieri. Ma jimpurtax ħan wieġeb eh, lilek Massimiljana. L-ewwel nett eh, ovvjament jiena m'iniex qiegħed nippretendi li dan il-PowerPoint ittuħ li tfal fil-klassi eh, hawnhekk qegħdin aħna nitkellmu mal-għalliema u xek, ġifieri l-importanti li l-għalliema jifmu dak li mbagħad iridu jażlu minnu biex jgħalmuh. Eh, Jina. Imma eh? kemm tista' tissimplifika ħalli xinti diġà simplifikajt inħoss ħafna ċerta terminoloġija bil-fors ovvjament irridu nesponu għom għalija. Eh. U minna nfisa diġà hija komplessa biex jifmuha, ġifieri jiena qed nifhem li qed tgħid Eżatt, imma it-terminoloġija minna nfissa hija tqila, l-kunċettu tqil. Mhm. Ġifieri ma nafx kemm tista' tissimplifikah iktar minn mill-mod kif inti fissirtu lilna, jiġifieri.
Ara, eh, l-ewwel net, ħalli nkun ċar fuq ħaġa waħda. Fil-bidu tal-preżentazzjoni jiena tkellimt fuq ċertu premessi li fil-fema tiegħi jgħinu lil dak li jkun jagħmel sens minn dak li kien ġej wara. Meta tkellimt fuq id-differenza bejn forma u tifsir u intonazzjoni, per eżempju, dak mhux qegħdin fis-sillabu, jiena semmejthom biex eh, dak li jkun b'mod intelligenti jifhem dak li kien ġej wara. Ġifiri, eh, naħseb jiena l-importanti l-ewwel li l-għallim ikun komdu b'daw il-kunċetti u jifhem għaliex qed ngħidu dak li qed ngħidu. Issa mbagħad l-isfida naturalment hi kif se tippreżenta eh, dawk l-items li huma eh, strettament fis-sillabu. Eh, ma nafx, per eżempju, jiena nsib illi meta nagħti dak l-eżempju tal-intonazzjoni qed inkellem il-qattusa u qed ngħidilha li se noft il-għajnejha u nqattalha widnejha u nġebdilha demba u qed tiġi biex immellisa eh, il-klassi tinfaqa titħaq, ġiviri, dik hija xi ħaġa pereżempju li forsi tista' tikkomunika xi ħaġa biha biex turi eh, differenza bej eh, lista ta' kliem u, u, u sekwenza ta' kliem li tagħmel sentenza. Mbagħad per eżempju, oħra per eżempju, eh, il-fatt li jina semmejt tlet tipi ta' sentenzi subordinati li jikkorrispondu għal nom, għal aġġettiv u għal avverb u normalment insib illi il-kunċett ta' nom, aġġettiv u avverb bej wieħed u ieħor mhuwiex daqshekk jiġifieri l-bot minn dak li jistgħu jilħqu tfal eh, fil-klassi. ma nafx. Eh, forsi l-avverbju ftit iktar, forsi l-avverbju ftit iktar komplikat nom u aġġettiv, l-avverbju eh. ma nasa eh. parira iktar iktar.
Però mbagħad il-bottom line li jiena ma, ma speċjalizzajtx imbagħad fil-pedagoġija, ġifieri dik imbagħad eh, jiena mitluf hemmhekk daqsxejn, ġifieri hija l-kreattività tal-għallim fil-klassi li mbagħad irid jara eh, kif se jibbriġġja eh, daw il-kunċetti.
Prof, għan kommenta jek ma jimportax. Iva, mela. Naqbel miegħek perfettament. Jiġifieri l-iskop kif attinti kien biex aħna l-ewwel aħna bħala għalliema nissu daw daqsxejn iktar fuq is-suġġett għax jista' jkun li kollha kemm aħna is-suġġett isna għamilnih l-università u mbagħad tlaqnieh. Allora isna ridna nerġgħu nifriskaw anke l-memorja tagħna biex inħossu iktar konfidenti. Mhm. Naqbel miegħek ukoll fuq il-kreattività, ġifiri naħseb għandna nkunu wkoll selettivi, ġifiri jneħdu dan li bdejt inti fuq is-subordinata. ma narawx li hemm għalfejn noqgħod ngħidulhom din hija subordinata aġġettivali, avverbjali, sempliċement ikollhom l-idea li hemm sentenza prinċipali u sentenza oħra li hija subordinata. Jiġifieri mm. li kemm ikollhom idea tal-għażla. Ovvjament dawn ukoll tajbin li waqt il-prattika, jiġifieri anki fi prattika ta' sentenza ta' qari, hemm paragrafu qed nanalizzaw, nistgħu narawhom fi prattika. Mhm. Jiġifieri nissimplifikawhom kemm jista' jkun u anke kif mal-profi konna qed nikkomunikaw aħna u rejni ħanke s-silla bux qed jitlob mill-istudenti eċċetera. Ġifieri bażikament huma jridu jarfu is-sentenza kif inhi mibnija u xem fiha, ma jridux jispjegaw dan id-dettalji eċċetera. Ġifieri anki aħna noqogħdu attenti isu aħna qed investejna f'din il-biċċa ta' xogħol iktar bħala konfidenza għalina. Eh, eh. Aħna nħossuna konfidenti fis-suġġett u meta nkun qegħdin nispjegaw, inħossu li l-affarijiet nafuhom daqsxejn aħjar. Iktar mhm. minn l-istudenti ħanimlewhom b'dawn id-dettalji kollha, pereżempju kif qed nara dis-slide ta' qudiemna e, il-konġunzjonijiet koordinattivi. Aħna lina biex nifmux qed jiġru fis-sentenza, imma mhumiex dettalji li għandna nwasslu lill-istudenti, ġifieri noqogħdu hmm. ftit attenti sa fejn sa nagħtuhom għax eh. ovvjament kif kollha kemm aħna qed naqblu li ċerta dettalji u kif qed tgħid anke inti prof ħafna drabi dan huwa bidu inti qed tużi tgħid hemm foresta sħiħa ġifieri daqqa ma tista' teżawrixxi is-suġġett 100% mhux hekk. Ekku, eh, eh, Eh, grazzi ta' din li xisima. Nifhem eh, però li li mhux suġġett faċli ġifiri u eh, fl-istess ħin naqbad ngħid hija ħasra illi isun warbuh għax tant jikkonċernana mill-viċin, tant tant huma affarijiet li nagħmlu l-ħin kollu kull sekonda taħ anki meta ma nitkellmux inkun qegħdin naħsbu, ħafna drabi naħsbu bis-sentenzi f'moħħna wkoll. Eh,

naturalment ma kienx parsing tal-Malti, eh, fi żmieni parsing tal-Ingliż. U parsing bażikament kien li tikser, tikisser, mhux tikisser, taqsam is-sentenza fil-partijiet kostituttivi tagħha, inkluż sentenzi subord. U m'għandekx idea kemm kont nobodu dan is-suġġett jien murajd li li wara kelli nispeċjalizza fih. Imma meta għaddew is-snin indunajt għaliex kont nobodu għaliex kull mistoqsija li kont insaqsi li teacher ma kienx ikun jagħtini tweġiba li tissodisfani għalhekk kont noqgħodu s-suġġett. Forsi waħda mill-affarijiet li waslitni biex nistudja s-sintassi eventwalment. Tajjeb, jekk m'hemmx eh, xi interventi oħra, kif qegħdin taraw daw l-interventi huma prezzjuża ħafna biex inkomplu ta' finti eh, namlu sens mis-suġġett. Għax nemmen li ovvjament l-għallim irid ikun ippreparat u ġifiri eh, biex jiffaċċja mbagħad il-klassi fuq dawn l-affarijiet. Eh, all right, mela jekk m'hemmx iżjed mistoq jew forsi mbagħad ikun hemm mistoqsijiet wara. Ħankompli daqsxejn, għax issa ġej element ieħor li se jkun daqsxejn differenti. Sentenzi attivi u passivi. Sissa jekk tiftakru, jekk tinnutaw, ippruvajt jiena niffoka fuq il-forma mhux fuq it-tifsira, ippruvajt eh, eh, isu isu kemm jista' jkun eh, nitkellem fuq kif niffurmata s-sentenza mhux xi tfisser. Però issa biex nifmu differenza bejn sentenza attiva u sentenza passiva se jkolli bżonn nindaħħal it-tifsir, se jkolli bżonn indaħħal il-livell semantiku. Eh? U issa naraw, naraw kif. Mela, ma sintassi se jkollna wkoll indaħlu s-semantika. Għax irridu nifmu sew issa biex nifmu xiġifieri sentenza attiva u passiva, irridu nifmu sew id-differenza bej il-funzjoni sintattika ta' suġġett u oġġett tas sentenza Eh, u allura jisom eh, funzjonijiet daw ibbażati fuq il-forma u mhux fuq it-tifsira. U id-differenza bejn il-funzjoni semantika ta' aġent u pazjent fis-sentenza u daw issa aġent u pazjent biex nifmuhom irridu morru għat-tifsir, irridu morru għas-semantika. Eh? U allura ħalli nipprevaw niċċaraw daqsxejn daw iż-żewġ livelli differenti. Ħa nibdew bl-aġent u l-pazjent. Bażikament, l-espressjoni li tfisser min l-azzjoni qed jagħmilha tidentifika l-aġent. U l-espressjoni li tfisser min l-azzjoni qed isofrija tidentifika il-pazjent. Mela, fis-sentenza l-qattusa qabdet Din qed tidentifika l-pazjent minn l-azzjoni sofriha. Enmeri qed jgħid li your internet connection is unstable Awstra. Nispera Għadkom qegħdin tisimgħuni? Ftit iżgħira waqaft imma l-bqija kompla ta'. Eh, all right, okay. Ma nafx ġarax ma ċaqlaqċi.
Le, tinkwetax, kompla, kompla. Ok.
Eh, jina naħseb illi bej is-sintassi u s-semantika u eżjed faċli nifmu daw il-funzjonijiet fil-fatt ta' ġentu pazjent milli ta' suġġett u oġġett kif se naraw. Mela, Ħalli nieħdu dan il-punt issa, deskrizzjonijiet differenti tal-istess sitwazzjoni. Sitwazzjoni li għadna kemm iltqajna magħha nistgħu nużaw modi ekwivalenti oħra biex infissruha. Fakkarkom li kun għadin nitkellmu fuq il-qattusa qabdet il-ġurdin. Mela, jina fid-dinja għandi din is-sitwazzjoni ta' żewġ annimali li għandhom din ir-relazzjoni bejniethom ta' qbid. Wieħed qed jaqbad lill-ieħor. Eh? Din hija s-sitwazzjoni u jien għażilt li dis-sitwazzjoni nħares li hawn ngħid il-qattusa qabdet il-ġurdin. Ma jiena nista' ngħid ukoll il-ġurdin inqabad mill-qattusa. Bażikament qed ngħid l-istess ħaġa, eh, hija l-istess sitwazzjoni. Jew il-ġurdin qabditu l-qattusa. Ara, eh, differenti, waħda għandi inqabad l-oħra għandi qabditu. Waħda għandi mill qattusa l-oħra għandi il-qattusa. Eh? Ew, il-ġurdien qabdet il-qattusa. Ara, modi differenti ta' kif niddeskrivi l-istess situazzjoni. Għalkemm nistgħu insibu xi differenzi ta' enfasi bejn dawn il-verżjonijiet kollha, Ir-relazzjoni aġent-pazjent bejn il-qattusa u l-ġurdien baqgħet identika. Ġifieri jiena għandi il-qattusa qabdet il-ġurdien, u daw it-tlieta tal-oħra, il-ġurdien inqabad minn qattusa, eċetera, kollha differenti minn xulxin fil-forma, imma it-tifsira bażikament baqgħet l-istess. Eh? Min kien aġent baqa aġent u min kien pazjent baqa pazjent. Min kien qed jaqbad baqa jaqbad, min kien qed jinqabad baqa jinqabad. Eh? Bażikament. Allura, eh, il-problema issa hi x'in id-differenza bejn suġġett u oġġett. Għax waqt li aġent u pazjent irrid nifhem xi jfissru, x'qed jiġri, eh, x'qed ifissru fid-dinja, fis-semantika, so, daw bażikament għandhom xaqsmu mal-forma tas-sentenza mhux mat-tifsira. Il-frażi nominali li għandha l-funzjoni sintattika ta' suġġett il-verb tas-sentenza jaqbel magħha fl-għadd u fil-ġens. Pereżempju, il-qattusa, singular femminil, qabdet, singular femminil, il-ġurdin. Eh? jurini li ma hi l-espressjoni suġġett tas-sentenza. Fil-fatt, kieku s-suġġett tas-sentenza kien il-ġurdin, kien ikolli ngħid qabad mhux qabdet. Araw daqsxejn jiġifieri mill-morfoloġija minn kif inhi magħmula l-kelma qabdet qed ninduna li ma hi l-espressjoni soġġettivali tas-sentenza. Hawnhekk m'iniex qed insaqsi min għamel xiex lil min, qed insaqsi biss il-forma qabdet ma' xiex ma' liema waħda taqbel u taqbel ma' il-qattus. Qed taraw kif qed nitkellem fuq il-forma mhux fuq it-tifsira. Eh? Anki jekk inbidlu l-ordni tal-kliem, jibqa' ċar li ma hu s-suġġett, pereżempju, il-ġurdin il-qattusa qabdet Ara, xorta baqa' li qabdet. Ġifieri minkejja li l-Ġurdien issa ġiet qabel il-nom il-Ġurdien ġie qabel il-qattusa, xorta il-qattusa hija s-suġġett. Naturalment ninnutaw issa id-differenza fl-intonazzjoni bejn iż-żewġ sentenzi. Waħda hija il-qattusa qabdet il-Ġurdien. Na na na na na na. Mentri għandna il-Ġurdien il-qattusa qabdet na na na na na. Eh? Għedin taraw l-intonazzjoni differenti. Naturalment, native speaker da kollha joħodhom mingħajr ma jagħti kasom, ġifieri. Però l-punt li nixtieq nagħmel hawnhekk huwa dan ġifieri illi x'inhu s-suġġett u se jkun l-oġġett ukoll jiddependi mill-forma tas-sentenza mhux mit-tifsira tagħha. U fid-differenza bejn il-passiv u l-attiv se naraw eżempju drammatiku ta' din il-ħaġa. Issa, sentenzi tranzittivi u intranzittivi. Mela, il-frażi nominali li tagħmel parti mill-frażi verbali insejħula l-oġġett. Tiftakru meta konna qegħdin nitkellmu fuq is-sentenza sempliċi, konna għedna li s-sentenza sempliċi hija magħmula minn suġġett u predikat. U l-predikat jista' jkun verbali jew mhux verbali. Issa, meta jkolli predikat verbali, ġo dak il-predikat ikolli frażi nominali. Eh? Suġġett plus predikat verbali. Issa, flok is-suġġett issa se npoġġi frażi nominali u flok predikat verbali se npoġġi frażi verbali. U fil-frażi verbali issa għandi qabdet plus frażi nominali. Eh? Dik il-frażi nominali id-dominata mill-frażi verbali hija l-oġġett. Il-qattusa qabdet il-ġurdin. Ara, mela, għandi frażi nominali il-qattusa li qed tiddetta x'forma finali se jieħu l-verb qabdet u mhux qabad. Imma mbagħad għandi frażi nominali oħra fi ħdan il-frażi verbali li tiġi l-oġġett tal-verb. Qabdet il-ġurdin. Sentenza bħal din tissejjaħ tranzittiva u fil-grammatika tradizzjonali nsejħu la tranzittiva għax ngħidu illi l-azzjoni tgħaddi mis-suġġett tal-ant l-oġġett. Ma dik hija definizzjoni semantika perikoluża għax ma tkoprix il-każijiet kollha ta' suġġetti u, u, u oġġetti. Ma, ma nidħolx fiha. Imma sentenza mhux bil-forsi kollha oġġett u tista' tkun intransittiva, per eżempju, telqet il-qattusa jew il-ġurdien miet. Ara, hawnhekk m'għandix oġġett, għandi sempliċement frażi nominali suġġett tas-sentenza. Il-ġurdien miet, il-qattusa telqet. Eh? Hija sentenza intransittiva. Issa, sissa rajna aħna illi il-frażi nominali soġġettivali tiddetta kif għandu jkun, kif għandha tkun il-forma tal-verb. Iġifiri, jisu il-sujġett, il-frazi nomina soġġettivali, tiddetta il-forma tal-verb. Imma anki fil-Malti, anki l-oġġett jista' jaqbel mal-verb, mhux is-suġġett biss, taw kif. Barra milli jaqbel ma' suġġett fil-Malti l-verb jista' jaqbel ukoll mal-oġġett bis-saħħa tal-pronom memus. Tusa qabdet il-ġurdin, hawnhekk għandna sempliċement il-verb qed jaqbel ma' suġġett, qabdet u mhux qabad jew qabdu. Eh? Sar għaxaw hawnhekk. Il-qattusa qabditu l-ġurdin, issa hawnhekk barra li għandna l-qbil tal-forma tal-verb mal-forma tas-suġġett, femminil singular ma' femminil singular, issa għandi wkoll il-qbil tal-verb abditu ma' mal-forma tal-oġġett. Abditu il-ġurdin, eh? singular maskil. Fil-fatt, il-kelma waħda qabditu fil-Malti tot bħala sentenza sħiħa. Eh? U fil-fatt, Hemm miġbura l-ingredjenti kollha neċessarji biex niffurmaw sentenza tranżittiva. Is-suġġett hi understood, qabdet u l-oġġett qabditu. U mhux hekk biss, l-intonazzjoni li nagħtu lill-kelma qabditu hija l-intonazzjoni li nużaw ma' sentenza sħiħa wkoll. Eh, ġviri l-intonazzjoni u koll qed turina li dik il-kelma komplessa eh, hija sentenza sija. Nittrattawa bl-intonazzjoni bħala sentenza. Hmm? Għax kif eh, forsi wieħed jista' jinduna, l-intonazzjoni nista' jew nillimita għal tul ta' kelma waħda, jew nillimita jew nestendija għal tul ta' sentenza sħiħa. Imma il-pattern astrat tal-intonazzjoni huwa l-istess. Issa, mela, issa niġu għad-differenza bej eh, relazzjoni sintattika ibbażata fuq il-forma u relazzjoni semantika ibbażata fuq it-tifsir. Daw huma rridu nifmuha indipendenti minn xulxin. Nerġgħu nieħdu s-sentenza l-qattusa qabdet il-ġurdien. Għandna il-funzjoni sintattika tas-suġġett abbinata mal-funzjoni semantika tal-aġent. Mela, fis-sentenza l-qattusa qabdet il-ġurdien, is-suġġett huwa l-qattusa u dan nafu għax qabdet eh, il-verb qabdet għandu l-forma singular femminil bħal il-qattusa bħal suġġett. Issa, u dan is-suġġett Huwa wkoll semantikament eh, l-aġent min qed jagħmel l-azzjoni. Funzjoni sintattika tal-oġġett, il-ġurdin, qablet il-ġurdin huwa l-oġġett, hija abbinata mal-funzjoni semantika tal-pazjent. Issa ħafna drabi aħna minalina illi s-suġġett huwa eh, jurina l-aġent, mentri mhux veru xejn. Għax is-suġġett ma jurinix semantika ma jurinix funzjoni semantika, jurina funzjoni sintattika. Eh, araw kif. F'din is-sentenza, il-kellim jażel il-qattusa bħala protagonista tas-sitwazzjoni. Mela, qed jibda biha l-qattusa Eh? Il-qattusa, eh, eh, ġara, ġara, xin, xin, xin, il-qattusa, ġara, il-qattusa qabdet il-ġurdin. Mela għandi din is-sitwazzjoni fid-dinja ta' daw iż-żewġ annimali u għażilt illi isni iċ-ċentru tal-attenzjoni tiegħi niffukaħ fuq il-qattusa li qed tagħmel l-azzjoni. Imma jina jista' jkolli deskrizzjoni differenti tal-istess sitwazzjoni. Eh? Per eżempju, Nista' nagħżel protagonist differenti billi flok nibni sentenza attiva, nibni sentenza passiva. Il-ġurdien inqabad mill-qattusa. Ara, issa l-attenzjoni tiegħi u ta' minn il-min qed nindirizza Eh, mhux fuq il-qattusa, eżjed is-sessa qed nibda qed nieħu l-punt di vista tal-ġurdin. Qed nara xi ġralu l-ġurdin mhux għamlet il-qattusa primarjament. Issa, bħala suġġett tas-sentenza issa għażilna l-pazjent, mhux l-aġent, qed intaraw kif allura il-funzjonijiet semantiċi huma indipendenti mill-funzjonijiet sintattiċi tant huma indipendenti illi s-suġġett daqqa jista' jkun l-aġent. Imma hekk is-suġġett huwa l-pazjent. Ara, ġifieri fis-sentenza il-qattusa qabdet il-ġurdin, skużawni, Eh, fis-sentenza il-qattusa qabdet il-ġurdin, jina kelli l-aġent li kien is-suġġett, imma issa il-ġurdin inqabad mill-qattusa, eh, il-qattusa mhix mhix suġġett iżjed, fil-fatt suġġett għandna il-ġurdin. Ara, ġifiri, Jekk inti suġġett, il-frażi nomina li tkun suġġett, ma jfissirx illi din eh, il-funzjoni ta' suġġett bil-fors titfisser l-aġent, għax fil-fatt hawnhekk is-suġġett ta' sentenza qed ifisser il-pazjent. Il-pazjent issa poġġejnieh bħala protagonist bis-sentenza attiva qed niffoka fuq il-qattusa bħala l-aġent. Mentri fis-sentenza passiva qed niffoka fuq il-pazjent bħala eh, protagonista u mpoġġih bħala bħala suġġett tas-sentenza. Mhux hekk biss, jekk inqabblu s-sentenza attiva il-qattusa qabdet il-ġurdien mas-sentenza passiva, fis-sentenza attiva iż-żewġ frażijiet nominali huma obbligatorji, eh? jekk jiena nieħu ħa nerġa' lura malajr il-qattusa qabdet il-ġurdien hemmhekk, il-ġurdien ma nistax inħallih barra, ma nistax ngħid il-qattusa qabdet, Illi tajt il-qatusa qabdet il-ġurdin. Mentri jekk immur għal sentenza passiva, il-ġurdin inqabad mill-qattusa, jina nista' nieqaf wara nqabad. Il-ġurdin inqabad u xorti sentenza sħiħa, tantu hekk illi mill-qattusa hija espressjoni fakultattiva, nista' nista' ħalliha barra. Eh? Ara kemm iffukajna issa fuq il-protagonist il-ġurdien, tant li l-aġent il-qattusa nista' nħallija barra mis-sentenza. Eh? U din hija allura d-differenza bażika bejn sentenza attiva u sentenza passiva. Sentenza attiva tagħti prominenza lill-aġent billi tpoġġeħ suġġett tas sentenza, mentri sentenza passiva tagħti prominenza lill pazjent billi tpoġġi l-pazjent bħala s-suġġett ta' sentenza intranzittiva fil-fatt, eh? waqt li il-qattusa qabdet il-ġur din hija sentenza tranzittiva għandi bżonn kemm il-frażi nominali soġġettivali kif ukoll il-frażi nominali oġġettivali, fis-sentenza passiva frażi nominali waħda biss għandi bżonn strettament eh, u allura tiġi sentenza intranzittiva il-ġurdin inqabad. Hmm? Il-pazjent poġġejni bħala protagonist fis-sitwazzjoni. Qed nifukaw mhux iktar fuq il-qattusa bħala l-aġent x'għamlet, imma fuq il-ġurdin bħala pazjent xi ġralu. Fukar differenti. Eh? Eh, issa mela, kif għadna, Is-sentenza attiva, il-qattusa qabdet il-ġurdien, il-funzjoni semantika tal-aġent abbinajnija mal-funzjoni sintattika tas-suġġett. Mentri fis-sentenza passiva l-ġurdin inqabad mill-qattusa, il-funzjoni sintattika tas-suġġett abbinajnija mal-funzjoni semantika tal-pazjent. Fis-sentenza attiva qed niffukaw fuq x'għamel l-aġent, fis-sentenza passiva qed niffukaw fuq xi ġralu eh, il-pazjent. Issa, qabel ma mmorru għal xi ħaġa oħra fuq id-diskors dirett u indirett, hemm xi mistoqsijiet fuq hekk, kif hemm ħafna żed xi ngħidu ta' ġifieri fuq daw ma dan huwa isu l-minimu. Eh, fl-esperjenza tiegħi eh, ħafna nies isibuha diffiċli biex jiddistingwu bej suġġett u aġent. Għalihom suġġett u aġent ifisser l-istess ħaġa. Meta saqsi x'inhu suġġett, ħafna nies jgħidulek min jagħmel l-azzjoni. Da mhux veru. Is-suġġett huwa sempliċement funzjoni sintattika fi ħdan is-sentenza. Huwa eh, hija semantika li tgħidlek x'qed jagħmel l-aġent. Eh? U kif rajna, mhux bil-fors li l-aġent ikun is-suġġett tas-sentenza. Fil-fatt qegħdin ngħidu illi sentenza attiva hija sentenza fejn l-aġent ikun is-suġġett tas-sentenza, mentri sentenza passiva hija sentenza fejn il-pazjent ikun is-suġġett tas-sentenza. U hekk allura naraw ċar kif il-funzjonijiet sintattiċi suġġett oġġett huma indipendenti kompletament mill-funzjonijiet semantiċi ta' aġent u, u eh, pazjent. Enmeri, eh, forsi nindirizza lilek, forsi ma tridx forsi mill-esperjenza tiegħek issemmi xi diffikultajiet u qabel ma karatteristiċi fuq hekk qabel ma ngħaddu għal għal topic li jmiss.
Mux li naf b'diffikultajiet partikolari, naħseb kif spiegajta, spiegajta tajjeb. U naħseb mhm. li huwa biżejjed bħala idea biex jifmu differenza bej suġġett u oġġettu aġentu pazjent. Mhm. Diġa jkonna idea tagħhom anke meta jisiru jinnaf l-eżert jinnaf il-topik tal-partiċipju, attiv, passiv, l-idea ta' pazjent jirċievi. Iġveri, naħseb dat tip ta' diskors diġa qiegħed hemm b'xi mod

Jiena li xtaqt ngħid propju forsi xi suġġeriment aktar milli mistoqsija. Jekk l-istudenti jkunu forsi diġà midħla mal-forom verbali u mal-partiċipju passiv, naħseb din id-differenza bejn attiv u passiv inkunu nistgħu nispjegaw aħjar. Għaliex jekk jekk tgħaddi għal passiv imbagħad tindikalhom liema huma l-forom passivi, per eżempju, mhm. il-ħames forma, s-sitt forma, s-seba, it-tminja, mhm. jew mbagħad tagħmilhom referenza l partiċipju passiv, mela mbagħad din id-distinzjoni bejn attiv u passiv ma toħroġ aħjar. Mhm. Issa minix 100% ċert, Kleru Emery, ma naħseb l-attiv u l-passiv ħa nagħlmuh fid-disa' sena u x'hekk. Ment le?
Le. Jidhir li li għamilnihom fl-10 sena. Speċjalment minħabba l-passiv, minħabba dak li qed tajt inti. Ġifieri il-forom li huma l-passivi pas-seba' form, eċċetera, jkunu qegħdin fil-10 sena wkoll. Jiġifieri żammejniehom ma' dat topics li qed issemmi inti kit biex l-idea ta' passiv toħroġ minn hemm. Ma tkunx qisha li waħedha. Ħafna ħjar hekk, jiena isni meta beda jispjega fil-bidu qed tara mela faċli attiv, passiv, sempliċi, imma meta mbagħad tibda tidħol f'dettall tirrealizza li kif tlest il-forom, tlest il-partiċipju, l-affarijiet tkun ħafna ħfef imbagħad.
Ekku, aha, aha. Kit jekk tippermetti li kumment, għawek inti poġġejt subajk fuq problema perenni tal-bajda u t-tiġiġa. Għaliex nixtieq jina xi ħadd tifhemni kif nista' nispjega d-differenza bej pereżempju l-ewwel forma u t-tieni forma. E, meta semantikament, meta tqabbilha ma' seba' forma, per eżempju, mhux xorta għandek bżonn il-kunċett ta' attiv u passiv. Ġifieri e, napprezza li l-għalliema m'għandux biċċa xogħol faċli għax tibda minn fejn tibda u tipposponi kemm tipposponi, e, diffikultà qiegħda hemm. Għax fil-fema tiegħi ġifieri biex tispjega adegwatament id-differenza bej qabad u inqabad, dik nista' nagħmilha jien u waħda ngħidilha l-ewwel forma l-oħra nagħmilha seba' forma mingħajr ma jkollhom l-istudenti idea ta' x'inhu attiv u passiv u aġent u pazjent. Pereżempju,

Biex tistudja, m'hemmx punt wieħed li loġikament jiġi qabel l-ieħor, tista' tibda mill-fonetika jew tista' tibda mis-sintassi għax biex tispjega s-sintassi ultimament għandek bżonn il-fonetika u biex tispjega l-fonetika ultimament għandek bżonn is-sintassi. Eh? ġviri ċirkolari. Hija sistema magħluqa li inti b'xi mod trid tippenetra l ġo fiha u tibda minn ximkien. Però tibda minn fejn tibda fil-prinċipju u r-riżultat huwa l-istess. Hija diffikultà kbira anke għal-lingwisti ta' ġifieri, eh, fil-fatt, eh, kif naqbad m'hemmx m'hemmx preċedenza loġika bej il-fonetika u s-sintassi, per eżempju, tibda minn fejn tibda, għandek problema għax titkun konxju tal-livelli l-oħra. Ma tistax tistudja l-fonetika eh, mingħajr il-kuntest sintattiku tas-sekwenzi ta' ħsejjes li jokkorru flimkien u l-istess insomma sintassi eċetera. Hija diffikultà ma narajlix soluzzjoni frankament. Mela forsi nistgħu nkomplu allura
Jekk m'hemmx jekk m'hemmx eh, kummenti oħra fuq dil-biċċa naħseb nistgħu nimxu tajba. Right.
Eh, naħseb l-aħħar biċċa din id-diskors dirett. Eh, hawnhekk ma nasibx li kien hawn xi problemi speċjali għalmenu meta żomma sempliċi. Il-kellim jirriproduċi dak li għal ħaddieħor kemm jista' jkun kif qalu. u fil-kitba jqegħdu bejn il-virgoletti. Mela allura oħt qalet, mela ma kellekx tmur tixtri dal-għodu diskors dirett. Eh, minnu fih is-surġent ordnalu ejja hawn issa. Ekst qar l-akkużat jaħasra m'għandix tort. Imma tiħbux liħ mhux veru rajtek jien stess. Eh, mela, e, essenzjalment il-kellim qed jirriproduċi dak li qal ħaddieħor. Ġifieri isu fid-diskors dirett, isu għandna żewġ kellima, eh? Wieħed huwa il-kellim attwali u l-oħor huwa l-kellim illi eh, il-kellim attwali qed jirriproduċi Tipikament jintużaw verbi li jfissru xi tip ta' taħdit, qal, saqsa, ordna, irrakkonta, stqar, eh, xela. Eh, mentri fid-diskors indirett issa iktar milli nirriproduċu kelma b'kelma dak li qal ħaddieħor, il-kelliem issa b'xi mod qed jgħidu fi kliemu. Allura minn oħti qalet, mela ma kellekx tmur tixtri dal-ħodu, naslu għal xi ħaġek. Oħti qalet li kellek tmur tixtri dal-ħodu le, jew inkella oħti saqsiet jekk kellekx tmur tixtri dal-ħodu. Ara, differenza. Ninnutaw kif inbidlet ftit il-forma tal-mistoqsija oriġinali li f'dal każ qed tippretendi tweġiba li taqbel ma' dak li qed jgħid il-kelliem. Eh? Eh, sorry. Eh. Ejwa, xamil taw. Sorry, ħawwat. Eh, eh imbidlet fit il-forma u tal-mistoqsija oriġinali qed ngħid hawnhekk. Mela, minn mela ma kellekx tmur tixtri dal-ħodu għal li kellek tmur tixtri dal-ħodu le? Eh, dik il-le fil-fatt huwa mekkaniżmu fil-Malti biex qed jikxef x'qed jippretendi l-kellim li għandha tkun ir-risposta. Mentre qabel kelli mela, mela ma kellekx tmur tixtri dal-ħodu, ara ġifiri żewġ espressjoni differenti li f'kuntesti differenti ma għandhom l-istess funzjoni eh, biex, biex nmur lura dak li kienet qalet eh, xisima eh, Massimiljana li qed tippretendi tweġiba ta' qbil Mela ma kellekx tmur tixtri daqu, żgur li kelli mmur nixtri daqdu imma bla bla bla. Eh? Eh, mistoqsija li qed tippretendi tweġiba ta' qbil. Issa, bejn dak li jgħid il-kellim u t-taħdit li jirrapporta, ninnutaw asma ta' dak li qed jiġri. hemm żewġ kelliema differenti involuti fid-diskors dirett La ma kellekx tmur tixtri dal-ħodu, ara l-intonazzjoni qed taqsamina fit-tnejn. Imma fid-diskors indirett l-intonazzjoni tibqa' sejra fuq is-sentenza komplessa kollha mingħajr ebda qasma. Oħti qalet li kellek tmur tixtri dal-ħodu le, Hawn il-kelliem dak li qal ħaddieħor donnu qed jagħmlu tiegħu u naturalment qed jaqbel miegħu wkoll għax issa il-pretensjoni li min kien veru kellu jmur jixtri qed joħodha fuqu dan il-kellim. Oħti qalet li kellek mur tixtri dal-għodu le, bella mela xed tistenna jisamu, per eżempju. Għedin taraw? Eh, sekonda. Eh, eh. fuq l-intonazzjoni. Mela fl-ewwel każ tal-każ eh, tad-diskors dirett għandna isu żewġ patterns ta' intonazzjoni ta' żewġ sentenzi. Oħti qalet, mela ma kellekx mur tixtri dal-għodu hemm dik il-break. Mentri l-oħra għandna inton pattern wieħed, oħti qalet li kellek mur tixtri dal-għodu le? Mela. sentenzi subordinati nominali, dina għalikom mhux għal-tfal fil-klassi, fejn il-kellim jirriproduċi xintqal bis-saħħa tad-diskors indirett, tiġi sentenza subordinata nominali oġġett tal-verb għal, stqar, etc. Sieħbu xliħ rajtek jien stess. Mela hemmhekk għandi pereżempju sieħbu xlieħ xilja. Minn flok xilja għandi sieħbu xlieħ li kien raħ u stess. Ara, id-diskors indirett jinvolvi ma f'dal każ sentenza subordinata nominali. Sieħbu xlieħ is-sentenza prinċipali li kien raħu stess sentenza subordinata nominali oġġett tal-verb eh, xela.